Rhyw fath o esbonio ei hun, ond pa fath o gwrs fydd hi de? Wel y syniad oedd gen i yym oedd bod gen y Gymraeg hanes hir, maith, diddorol iawn iawn yng Nghaerdydd, ond yn syml iawn, falle nad ydyn ni ddim wedi canfod yr hanes yna hyd yma. Yy ag i fi fy hun yn bersonol, dwi'n byw yn y ddinas ers rhyw bymtheg mlynedd, a dwi 'di bod yn dechre meddwl am betha fel hyn, a ca'l fy synnu trw'r amser mor fyw, mor ddiddorol, mor annisgwyl ydy hanes y Gymraeg yng Nghaerdydd. Felly, y syniad ydy, ia, mae'n gwrs, mae'n ddosbarth nos, mae pobl yn gallu dod a dysgu a fyddai'n arwain y cwrs, ond hefyd mae yna gymaint ar gael i bobl rwan sydd eisiau ymchwilio'u hunan. A mae Llyfrgell Genedlaethol wedi rhoi papurau newydd, Oes Victoria i gyd ar-lein ac ati. Mae yna fapiau, mae yna gyfrifiad sydd yn rhoi manylion am yr iaith a bob dim. Felly mae'n gyfle, gobeithio, i ddarganfod mwy, a dyna pam y canfod, hynny yw nid adrodd hanes Caerdydd, yeah. ond Canfod, darganfod hanes yr iaith. Menter Caerdydd sy'n trefnu'r cyfan, a ma', a ma'r canfod yna'n rhyw le dawgrymu, ma' nid ti fydd yn sefyll o flaen dosbarth yn unig, ond bydd e'n gyfle i bawb i ganfod gyda'i gilydd fel petai, ie? Wel, yn hollol, ie. Yym, un o'r rhesymau o'n i 'di penderfynu, yy, sefydlu'r cwrs yma, o'dd mod i 'di darllen mewn llyfr yn ddiweddar, yym, yn Saesneg, rhywun yn dweud, yym, For a thousand years the language of the Cardiff area was English. a tannodd llawn, a dyna ni. Fel, fel na pai'r Gymraeg yeah. wedi bodoli yna o gwbl, neu nid ers mil o flynyddoedd, ond mae hynna wrth gwrs yn gwbl, gwbl anghywir. Um, a dwi'n meddwl fydda Cymru Cymraeg Caerdydd yn credu hynny, ond mae'n rhaid i fi gyfadda, o'n i'n credu rhyw fersiwn chydig yn wanach ar hynny, oherwydd doeddwn i heb sylweddoli fy hun, mewn gwirionedd, mor gry oedd y Gymraeg, dydwch chi, yn oes Victoria, yn Rhebiwt, er enghraifft. Mm. Um, o'n i heb sylweddoli'n iawn bod um, beirdd yr uchelwyr, er enghraifft, yn ymweld â llefydd fel Splot, yn ymweld â llefydd fel uh, Trelai. Um, peth arall diddorol iawn iawn ydy'r achosion llys um, pan oedd um, unigolion chydig yn lliwgar yn rhegi ar ei gilydd yn y ddeunawfed ganrif oedd hyn yn digwydd a oedd y llys pryd hynny'n cofnodi air am air yr hyn oedd yn cael ei ddeud felly fe gewch chi'r rhegfeydd lliwgar brawychus yma yng Nghaerdydd mewn ardaloedd fel uh, Tregana neu yn yr yy Eglwys Newydd ag ati wedi cofnodi mae Owen John Thomas yn neud gwaith o'r hyn. Ma' 'na andros o lot o bethe. Ie. Yn ogystal â rhagfeydd ma' 'na lot o hanes mae'n siŵr i'r tafodiaith yndyg o gwmpas yr ardal. Oes ma'r dafodiaith yn yn ddiddorol iawn iawn oherwydd hynny yw os ewch chi nôl llai na dwy ganrif os ewch chi nôl i i ddechra cyfnod Victoria ma' siŵr na'r Gymraeg oedd prif iaith y ddinas. Hmm. Rhan fwya o bobl yn siarad Cymraeg ac nw'n siarad tafodiaith y Wenhwyseg y de-ddwyrain Yym, 'dach chi'n gweld olion hyn yy mewn rhywle fel yym Ceira falla swn i'n ddeud, yng ngorllewin Caerdydd, Caira ma'r bobl... Ie. ...leol yn ddeud a Caira mewn gwirionedd fydde ynganiad hanesyddol yn y Gymraeg felly o' 'na dyfodiaeth fywiog ddiddorol yna. Wrth gwrs ma' honna i i ryw radde wedi diflannu erbyn hyn on' ma' 'na dyfodiaeth newydd yn y ddinas a un peth 'dan ni ddim wir erioed wedi astudio'n fanwl ydi'r datblygiad yn y dyfodiaith newydd. Gwrandewch ar bobl ifanc yng Nghaerdydd heddiw 'ma gwrando ar ei rhieni nhw os nhw o Gaerdydd, o'n nhw'n siarad yn eitha gwahanol. Yeah. Os oedd Mam Gu a Tŷ Ci neu Nain a Taid o Gaerdydd, gwahanol eto. Mae'r iaith yn newid yn sydyn iawn yng Nghaerdydd mm. a mae hmm. hwnna'n rhywbeth hyfryd i astudio. Yn, yn dros yr, yr hanner canrif diwetha, na hyd yn oed llai na hynny falle, deg mlynedd ar hugen mm. diwetha, dwi wedi byw yng Nghaerdydd ers deg mlynedd ar hugen, a wedi gweld newid aruthrol yn y hmm. ddinas, mm. yn ieithyddol hefyd. Mm. Achos mae rhywun erbyn hyn yn cerdded lawr y stryd yng Nghaerdydd a clywed digon o Gymraeg. Mm. Mm. Yn sicr, ie. Um, I rywun fel fi, hynny yw, un un o'r pethe dwi'n gobeithio ei ga'l o'r cwrs ydi profiadau bobl sydd wedi byw 'ma am yn hirach, sydd yn gwbo mwy na fi am rhei pethau hefyd, felly dwi mawr obeithio fydd pobl yn dod â'u gwybodaeth nhw, eu profiadau nhw i'r yym i'r cwrs yym o' 'na ma' 'na hanes difyr am yym fachgen bach o'dd yn yy yng Nghaerdydd ryw ganrif yn ôl yy yn 'i atgofion yn ddiweddarach yy Elfed Thomas mae'n mae'n sôn bod o 'di ca'l bwnclust am siarad y Gymraeg yn y stryd yn Nhreganna. Gwraig yn gofyn iddo 'what are you speaking? Welsh. Ie. Yy ac i feddwl rŵan ma' 'na dros fil o blant yn ca'l addysg Gymraeg... Hmm. ...yn ysgolion cynradd Treganna. Hefyd o ran yr ardaloedd Treganna a Sblot o' chi'n sôn ma' lot o hanes yn perthyn i'r enwe on'd e? Hmm. Treganna ddiddorol erbyn hyn yn ardal eitha Cymreigaidd Cymreigaidd iawn. Ydi. Yym Canton yn Saesneg. Yym hoffwn i ddarganfod ar y cwrs 'ma o ble daeth yr enw yna yn hollol. Hyd y gwela i fi am bod enghraifft cyn diwedd oes Victoria A dwi'n meddwl na beth oedd y Cymry Cymraeg yn ddeud yn gyffredinol oedd cantwn. Ie. Rhyw fersiwn, nid cantwn, ond cantwn. Right, ie. Chi'n gweld cantwn. Ond mae, mae'n enghraifft ar bapur o dregana ddiwedd oes Victoria, ond, ond dydy'r enw yna ddim wir yn cael ei ddefnyddio, dwi'n yn meddwl, tan ail hanner yr ugeinfed ganrif ac yn raddol bach, mae o'n cymryd lle Canton i ryw radda. Yeah. Ond hyn o wedyn, gewch chi lawer o Gymry Cymraeg sydd yn teimlo'n hapusach yn dweud Canton na Treganna. Ond mae hynna'n un enghraifft sut mae'r boblogaeth Gymraeg yn y ddinas, dwi'n meddwl, wedi teimlo, o, dyn ni'n rhan o'r ddinas, dyn ni'n perthyn yma. Dyla bod enwau Cymraeg ar y llefydd yma, rhyw beth ydyn nhw. A mae hynna'n gallu arwain weithiau at greu enwau. Yeah. Grangetown. Mm. Dwi wedi canfod tua 8 neu 9 o ffurfiau Cymraeg ar enw Grangetown sydd wedi cael eu creu o fewn falle y ddeg mlynedd dwytha 'ma. Waw. Pobol yn chwilio. Ie. Isio creu, isio creu rwbeth newydd. Chi ddadl o blaid ag yn erbyn hynny, ond ma'n ddiddorol iawn. Ond ma'n ddiddorol, ydi? Ma'n ddiddorol iawn, ydi. Wel, ma'n swno ddiddorol tu hwnt. Nawr, ma'r cyfan myn' i fo' yn digwydd yn Ysgol Plas Mawr. Ydi. Ia, a dechre wythnos yfory, dwi'n iawn? Wythnos yfory, a fydden ni'n cwrdd bob pythefnos, rhyw bum sesiwn cyn y Nadolig, rhyw bum sesiwn ar ôl y Nadolig. Yym, cwrdd bob pythefnos, gobeithio rhoi cyfle i bobol neu' chydig o ddarllen, neu archwilio am ddeunydd 'u hunan. Ie. Ond os 'di pobl isio dod a 'dyn nhw ddim isio gwneud gwaith ymchwil, ddim ddim problem o gwbl, ma' 'na ddigonedd yn mynd ymlaen, ond os 'na bobl yn meddwl, 'O, hoffwn i wybod mwy am fy stryd i, neu'r fardal bach i, neu'r capel yma, neu yr unigolyn yma', wel, gobeithio fydda i'n gallu gweithio gyda nhw wedyn a gallwn ni ganfod yr hanes 'ma gyda'n gilydd. Wel, mae'r manylion cysylltu wedi bod ar y sgrin yn ystod y sgwrs, a... Gwych iawn.